A hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuar rih lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai i kan no duh hmasa hna. Kumthum ka zakua sawmriat kumthum lioah a hawile hna he Human Immunodeficiency Virus timi HAIV zawtnak rungrul tiah alarmi le kan theih hngalhmi zawtnak a rak hmuchuaktu Professor Lukman Tenier nih cun SARS-CoV-2 COVID-19 hi saram in maw a rak chuakmi si loin serchammi a si tiah a chim. Kannih zapi zaran rual hna nih kan theih ve ningah khan cun COVID-19 cu Wuhan khua ah rili chuak sa an zuarnak seafood market in a chuak i hmunka kip ah a karh chin vimami a si ti kha kan theih ning a si. Hihi Tuluk acozah zong nih vuleipi theih in an chim phuanmi an auhlat cu a si. Hiti bantuk Wuhan i an sazuarnak hmun in zawtnak a chuak i a karh tiah kan theih cuahmah len lio ah Kumthonghnih kum riat ah medicine lei in Nobel Prize laksawng a dongtu Professor Luke Montaigne tu nih khan cun ruahnak kan dang ngai a rak ngeih. Hi France miphun kum sawmriat le kum sarih upa a ti cangmi nih hin COVID-19 hi palak in maw siseh, saphu in maw siseh minung sinah a kai chinmi zawtnak si loin Wuhan i lab hmun pakhat in anmah an duh le timh ruangah si loin an zuhter sualmi a si tiah a chim. Tuluk scientist pawl nih Wuhan khua i lab ah hin HIV zawtnak lakin i runvennak dingah rian an ṭuan i hi HIV i runvennak dingah sii an sermi lakah hin coronavirus cu an hman vemi a si tiah a chim. Cun hi SARS-CoV-2 zongah hin HIV rungrul a DNA zeimaw cu aa tel tiah an chim rihmi cu a si. Minung tampi nih mah hi COVID-19 a chuahkehnak hram hi zei set dah a si timi hi an dothlet len. Asinain hi zawtnak hlathlai ding taktak in an pah khawh lomi pakhat cu Tuluk acozah kha a si. Tuluk acozah nih khan cun Wuhan seafood zuarzamhnak market in hi zawtnak rungrul hi a chuakmi a si ko ti leng kha cu zeihmanh chim an i timh lemmi a si lo. Asinain Tuluk acozah cungah hin vawleicung mithiamsang tampi lunghrinhnak cu a karh chinchin i mithiamsang pawl nih Tuluk acozah cu nihin ni tiang an zum kho hrimhrim lo. Hi mithiamsang pawl Tuluk acozah lunghrinhtu le a zum lotu lakah cun atu Professor Luke Montagnier zong hi aa telmi pakhat a si ve. Vawleicung pumpi huap in tinghnih lengkai nih an thihpi cangmi hi zawtnak le minung tampi nih dam lo in an zawtnak a simi COVID-19 hi nikum kum dongh hrawngah khan Wuhan i an laboratory ah HIV zawtnak lakin runvennak ding si an sernak kha an i thlahphe sualmi a si. Hi Shanghai Jetong University sianghlei run an professor nih hi lep hi Wuhan ah Coronavirus an hneksaknak le dothlatnak hmun a si tiah a chim hnu HIV zawtnak rungrul in i runvennak an sernak ah coronavirus hi an hman bikmi a si tiah zong a chim rih. Ka rian ṭuanpi hawi biometrician Jean Claude Perret le tin khan Mah hi zawtnak rungrul RNA felfai tein kan rak hlathlaimi le dothlatmi a si. Cun India ram zongah mah hi zawtnak rungrul a hlathlaitu le dothlattu pawl hna zong nih mah hi COVID-19 zawtnak rungrul ah hin HIV zawtnak aa tel ve ti kha an hmuhchuah. Mah cucu zapi thei ah chimphuan an timh tikah nawlngeitu lei nih puanzar i lo ding tiah an ti hna. A ruang cu buaibainak fakpi hna a chuak nolh sual lai ti an phang tiah Dr. Jean Franquet Limuan he tonbiaruahnak an ngeih ah a chim. Dr. Jean Franquet Limuan nih mah hi coronavirus zawtnak rungrul cu HIV zawtnak a ngeimi minung pakhat sinin an lak chinmi a si lo maw tiah Luke Montanier a rak hal tikah French virologist nih hin sihla e HIV zawtnak rungrul hi coronavirus ah tel a si khawhnak dingah cun a dang tein laboratory a herh lai lep lo ahcun tuah le telh khawh a si lo tiah a leh. Professor Luke nih hi zawtnak rungrul a chuahnak le karhvimanak cu Wuhan i lab pakhat in a si i hihi ciammam te i an i timhmi si loin an i thlahpheih sualmi a si tiah a theihnak kong a chim. Cun Tuluk acozah zong mah hi thil kongah thuhnawl zeihmanh ngei lo tein i phuang seh ti a duhnak zong kha a langhter chih hnu ah Tuluk acozah nih hi zawtnak hi lep in a rak chuakmi a si ti hi cohlang in chim sehlaw a ṭha hnga. Iran i Ukraine vanlawng kha kanmah ka a si tiah ralṭha tak i an rak i phuan bantuk khan Tuluk zong nih hin hi virus hi laboratory in kan i thlahpheh sualmi a si ti hi cohlan in i phuang ve sehlaw thil a ṭha tuk hringhran ko hnga dah. Zeicahtiah hi zawtnak rungrul hi khoika in dah a rak chuah taktak timi hi an i phuan maw phuan lo zongah khan vuleipi nih a theih caan cu a um te hrimhrim ko lai. Cucaah Tuluk nih thuhnawh peng i tim hmanhsehlaw hi thil kongah an i thup kho peng lai ti a zumh lonak kong zong kha a langhter i a chim. Nobel laksawng A rak dong bal cangmi Professor Luke nih atu vawleipi nih kan buaipi bik cangmi zawtnak pulrai hi vawlei cungah amah kotho kokek tein a um ciami natural a si lo ruangah si hmang loin doh le i zohkhenh zongah khan reh caan a ngei ko lai. Nain atu bantukin hin minung tampi nih an i thipi ṭhiamṭhiam lai tiah a ti.

Hi zawtnak rungrul a rak chuahnak cu ṭha tein dothlatnak kan tuah lai tiah a timi cu Tuluk acozah nih an hnon i nemmam cu tiah a ti. Hi thil a can cuahmah lioah Germany tadinca Bild timi nih an tadinca hmangin Tuluk sinah hi zawtnak ruangah an ram sipuazi le sunghzatlaknak man vialte cu Tuaktan tikah pawng billion za le sawmthum in na kan lut lai tiah a hal. Nain Germany acozah belte tu nih khan cun halnak he an tuah lo. Hi kong he pehtlai in social media thawngzamh a si vima tikah hiti an timi cu Tuluk nih a mawhchiat ngai ve hna. E kannih zong hi zawtnak a tuar cuahmah vemi menmen kan si ko ee tiah a ti. Mah hi zawtnak pulrai nih zeitluk in dah kan vawleipi a buaibaiter le vawleicung sipuazi sungh-zatlaknak a chuahter tiah cun hi zawtnak pulrai a tuar khunmi lawng si loin inn erhkhumhnak lockdown a tuahtu ramkip cio zong nih an tuar dih. India rampi zong a dirhmun a chia kha ngaingai. Hi pulrai hlan ah an economy a chia ngaingai cangmi kha a si tikah hi pulrai zawtnak a vun len hnu lebang in khan cun a dirhmun hi chiat chin lengmang lei a panh ko cang. India nih inn a rukkhumh lockdown a tuahmi hi a ṭha ngai. Zawtnak a karh dingmi a ven ning a ṭhat pinah minung nunnak zong tampi a chanh a chanh khawh hna kan ti lai. Nain hi atu bantukin phaisa dehcawhnak le lehthalnak hmunlipi vialte dinhter dih an vun si tikah khan cun ram a hunchonak ding kha cu tuaktan taktak a haumi a si cang.

ramchung phaisa dirhmun cu tuaktan taktak hau harsa dirhmun ah a dir ding ti a si. Atu khasik khuati caan chungah an cin theo tawnmi witch le tisik an hna thlai dangdang pawl hi ṭuan le zuar an cu saling cu an si cang i atu April le June thla kar hi an zuar tawn ning tial ahcun a zuarzamh an i cuh saling ding kha a si. Nain hi zawtnak ruangah inn erhkhum a si tikah cun an i ruahning in an zuar kho ve ti lo. Acozah nih Chin thlaknak lei hi cu ningkel tein kal ding tiah awnh cang ko hna hmanhsehlaw rianṭuantu a million lengkai nih anmah le khua cio pan in an tlun caah loram Chin thlaknak lei ah rianṭuantu i dehzai lonak hi a chuak tuk sual lai ti hi an phan ngaingaimi pakhat cu a si. Ii inn arkhumh lockdown hlan deuh vak ah khan cinthlakmi thlaihnah zurzamh lei a dirhmun a chia ngaingai cangmi kha a rak si. A man a rak tlami a si cang tikah a ra laimi hmaikum hlei hna ah khin India rampi hi ei le din kongkau ah i deihzai lonak a phan khomi le a harsa kho dirhmun ah a dir khomi kha a si. Food security ca tiah India acozah nih hin dollar billion kul le thum hrawng aa chiahretmi a ti cang. Asinain mah hi cu a tlawm tuk rih. I facang le eidin dangdang belte ah khan cun India ram cu vawleicung ah aa khontu tambik dirhmun ah a dirpha khomi ton million sawmruk hrawng khoncian aa ngeimi a si tikah facang he aa pehtlaimi thil kong ah hin cun India ram cu thinphan awk pakhat hmanh a um lo tiah ruah khawh kha a si ve. Natin seh thil chuahnak lei le a dangdang sipuazi lei belte tu hi cu fak ngai in a hnursuan te khawh ve menmi a si. A tir an i ruah ning bantuk khan kha cu phak bantuk in India ram hi a lang ve ti lo. A tir bantuk a kal ṭhan khawhnak ding ah khan cun a tlawmbik thlen hi thum cu a rau men lai. Mah hmanh ah hin a hlan a dirhmun a phan ti lo kho menmi a si. Ram dangdang cio zong hi inn erhkhumh an vun kalpi cio ve tikah a buaibai len dirhmun ah an lut thluahmah cang hna. American lebang cu national emergency thanh a si hnuah khan a cozah nih dollar billion in khan rian ngei lomi pawl hna caah tiah a chiah. Mah hi Rengalumi pawl hrangah tiah an chiahmi ai rinhchan i rianṭuan lomi tiah min cazin aa pemi hi million ruk lengkai an si cang ti a si. I American ram dirhmun zeitluk in dah a chiat khat cang le a tlak cang ti cu petroleum man a tlak phutmi nih hin a fianter bik ko lai dah. I black coal ti tiangin an kawh auhmi le an sunhsakmi petroleum man a tla tuk hringhran cang i atu le bang ahcun man ngei lo tluk co ah chiah a si ko cang i an ram chungah thil ser chuahnak hmun petrol hmangmi vialte nih an rian an dinhtak thluahmah tikah mah hi an dinhtakmi hi petroleum man a tlaknak bik a ruang pakhat cu a si i american hi in erhkhum in i on ṭhan duh ngai ko hmanhsehlaw President le state governor pawl an bia an i hmu thiam kho lo i state lei nih i nirhkhumh an duh ko rih lio ah president nih khan cun economy lei he aa pehtlaimi thil tuah a duh ve. Hi tikah mah cu karlak ah cun an i buaikhim ko. I kan vawleipi ah a leng cuahmahmi mah hi zawtnak purai nih hin a ra laimi kum thong hnih kum kul le kum khat le kum thong hnih kum kul le kum hnih khi cu vawleicung phaisa dirhmun a chiat bik caan ah a dirter phah lai ti hi mithiam sang pawl tampi hna zumhning le tuaktan ning cu a si ko cang. Hi kum thong khat zakua sawmthum lio hrawng The Great Depression hnu ah vawleicung sipuazi tlakchiatnak fak taktak cu vawleipi nih hin kan tong kho men tiah IMF nih an langhter. Ramkip nih hi zawtnak a rak chuahnak hmun tiluk cu an sawh len cang. Zeitiah Ramdang pawl nih inn erhkhumhnak an tuah len lioah annih Tuluk cu an nunning kel dirhmun an panh chin lengmang cang. Asinain hi zawtnak a tuarengtu kan si ve ko dah kaw tiah an i ti ve lengmang. Annih zong hi an sipuazi le vun zoh ahcun kumthong kazakua sawm sarih hnu leiah biatak thlak in a ṭhangmi kha atu ahcun ṭungchuk le an panh chin lengmang ko cang. Hi Tuluk acozah nih hin hi zawtnak pulrai aa thawhkaih ka te ah khan an sipuazi domhtleihnak hrangah tiah dollar billion in an rak i chiah ret ko. Natin cu zong cu ṭhat ṭhathnempi dawh ngaingai cu an si ve rua lo dah. Kum sawm thum hnuah a voikhatnak bik Tuluk ram an economy a chiatchuah bik le a tlak bik caan an phan ve. Hi ruangah hin an ram chungah rian i deihzai lonak te hna phaisa lehthal kongah siseh cun company tenau deuh tete sungh zatlaknak a chuahter len lai tiah an langhter. Hi tukum chungah rian ṭuan khawh ngaingaimi kan ngei lo. Ramdang cio bantuk kan si tiah an ti ve ṭhan. America nih zawtnak a karhnak kongah a mawhpuhnak cu an i lungsi lo ngaingai ko ti a lang. Kum tam hnih kum riat ah American sipuazi sungzatlaknak a chuah ruangah vawleicung a buai lio ah khan an ram kan mawhchiat in hlathlainak kan tuah ve cio ṭung lo. Cun kum thong le kum riat lio ah America influenza zawtnak a rak chuakmi le HIV zawtnak kong he pehtlai in khan America nih vawleicung ah karhter an i timi a si ko lai tiah hlathlainak va tuah kan timh cio ṭung hna lo tiah an ti ve. Ih cun mah hi zawtnak hi minung kan ral a si. Khuazeika hmun paoh in a hung chuak khomi a si. Tuluk ram in a chuakmi le a karhmi a si ruangah mah hi zawtnak rungrul he hin Tuluk ram hi rian kan ṭuanṭi tinak a si lopi tiah an ti. Hiti an tinak a ruang cu US President nih caan saupi chung kan i zuam i kan rak lut lai le hlathlainak kan tuah ko lai tiah kan ti ko hna nain an kan let duh lo sawmnak zeihmanh kan hmu lo tiah an ti a timi lehnak an tuahmi kha a si. Germany ram an chancellor Angela Merkel tu nih khan cun tiluk hi thu no zeihmanh ngei loin tleng ko le piang rohin kal ve cang seh cuti a kal ahcun a hleicein zawtnak lei dohnak le bangah hin cun vawleipi ca ṭhahnem santlai taktak a si lai tiah a rak ti. i zawtnak COVID-19 nih hin zeitik tiang dah kan vawleipi a hren rih lai timi le a deh te hnga ti cu hohmanh nih chim khawh a si rih lo. Atu tiang rih ahcun acozah nawl ngaite le kan umnak acozah cio ngandamnak zung hna an uan ngai bu te le nawl an chuahmi zulh kha kan zapi caah kan himnak si ṭha bik cu a si ko rih. Hi in erkhumh lockdown hi pumpak zalonnak acozah nih lakpiak le Cu a si tiah ruat hin loin minung hna kan ral a simi zawtnak phunkhat dohnak hriamnam pakhat a si ti thei bu tein lockdown le chan ah chungkhar hna he siseh cun inn in kan ṭuan khawhmi rian a um ahcun ṭuan i zuam hna usih hawikom le hna he zong pehtlaihnak tuah i zuam hna usih cun Pathian sinah thlacam le cathiang relnak in in erhkhum caan hi hman zia thiam i zuam cio hna usih chungkhar tling tein Cathiang rel caan le kan biak Pathian sinah chungtling tein thlazacamnak in caan ṭha lak cio i zuam hna u sih. Ngandam te le himbawm tein Pathian nih kan umpi cio ko seh. Mah vial kha tutan caah cun za rih seh law a dang video na la thil dang zoh ṭhan khawh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan cungah lawmhnak tampi ka ngei.